Manuskritti vari fil-biblioteka juru li minn żmien sew ilu u koll sas-16 seklu kien hawn qatt ta' muniti folot jiġru fl-idejn. U dawn il-muniti kienu jisiru wkoll minn nies ta' ċerta importanza. Ukoll fi żmien il-kavallieri. Fost dawn l-ismijiet involuti nsibu bħal Fra Alvaro de Barancone, Fra Ben Dolosco, Johann Gallina, Touché u ħafna oħrajn. Dan wassal biex fis-seklu tmintax il-Gran Mastru Vilhena iddeċieda li joħroġ liġi proprju kontra dan l-att kriminali. Kull persuna tkun min tkun li b'xi mod tirċievi muniti tar-ramm u jkun hemm suspett li hi falza għax tkun bi ġbija falza, bin-nieqes jew bil-bogħol falz, mill-ewwel għandha teħodhom fil-Qorti tal-Kastellanja fejn tiġi eżaminata mill-Maestro taz-Zekka u fejn meħtieġ jinġabar it-tagħrif taħt multa ta' 50 skud. L-istess għandu jsir għal muniti oħra tad-deheb jew tal-fidda li jkun maħsub li huma ta' valuta baxxa. L-ebda persuna ma tista' taħdem affarijiet mill jew tħaddem l-alkimija taħt il-piena ta' ħames snin qdif fuq il-galeri. Inklużi dawk li jaħdmu, iqabbdu lil min jaħdem kif ukoll l-orefiċi u l-arġentiera li jirċievu u jaħdmu kwalunkwe metall tal-alkimija bla ma jistgħu jgħidu illi ma kinux jafu. Kien hemm għadd ġmielu ta' każi li waslu lill-Gran Mastru de Vilhena biex joħroġ liġi dwar il-muniti foloz. Biss kien hemm każ partikolari li joħodna fl-1694. Il-każ huwa ta' Fra Giacomo jew Jacques le Mercier minn Aquitania fi Franza. Dan hu l-uniku manuskritt li jitkellem fid-dettall dwar l-inkjesta li saret. Il-manuskritt jgħid hekk. Mill-fiskal ta' din l-ordni reliġjuża ġie proċessat u denunzjat il-kjeriku djakono Giacomo jew Jacques le Mercier minn Aquitania, li hu residenti fil-venerabbli lingwa Franċiża, ġie akkużat bid-delitt li ffalsifika muniti billi ħadimhom fuq oriġini ta' dawk tal-memorja glorjuża tal-eminentissimo Vallett. Il-ġrajja tibda b'rakkont dwar sajjied. Kollox beda meta sajjied kien qiegħed jistad bil-qasba. Xħin jirnexxilu itella' ix-xlief mas-sunnara, jidher xi ħaġa sewda bħal f'maktur iswed. Meta jiftħu, isib portmoni b'xi flus fih. Il-Pulizija tal-Ordni bdiet tinvestiga l-każ u s-suspetti waqgħu fuq ċertu Fra Giacomo Lemessia minn Aquitania, membru tal-Ordni tal-Berġa Franċiża. Saru xi tfittxijiet f'daru u nstabet bosta evidenza fil-bir. fosthom xi kalċijiet, menfaħ tal-forġa, xi borom li jiddewweb il-metall fihom u affarijiet oħra. Barra minn hekk ukoll kien hemm xhieda ta' ċertu bejjiegħ tat-tabakk, il-Portugiż Matteo Henriquez. Tabakk mill-Italja u mill-Ameriki, min irid il-mejor tabakko minn Henriquez. Mercier kien jixtri t-tabakk minn Henriquez f'munita tar-ram Din il-munita kienet spiċċat f'idejn espert tal-muniti li ddikjara li kienet falza. U barra din tat-tabakk kien hemm sitwazzjoni oħra ta' interess. Sid il-kera fejn kien joqgħod Mercier kien ukoll sab li kien itħallas b'muniti foloz u l-istess kien ġralu ċertu sid ta' ħanut tal-merċa. Il-każ Fra Messija seħħ fi żmien il-Gran Mastru Adrian de Wignacourt, li qabbad lill-Kmandant Fra Andrea Marciano u lil Fra Giacomo Duding biex jinvestigaw. Dawn talbu l-għajnuna tal-Assessur Doctor Ludovico Cucciardi, Carlo Troisi, il-Mastru taz-Zekka, Il-Konslu tad-deb u espert ieħor. Dawn qabdu l-evidenza ta' dawn l-esperti u bdew l-investigazzjoni tagħhom mal-Pulizija ta' dak iż-żmien. M'hemmx dubju. Dawn il-muniti foloz. Hekk iddikjara l-Maestro Troisi. Maestro Troisi jaf x'kien jgħid, mhux hekk? Troisi huwa speċjalista fis-suġġett. Lili aċċertani li l-muniti li nstabu fil-baħar kienu differenti minn dawk ta' veru. Jiena ma nafx, imma aċċertani. Spjega li wkoll li kull min jifhem fil-metall kien jinduna bid-differenza mill-ewwel. Hekk hu. Nikkonferma dak li qal il-Maestro Troisi. Barra minn hekk, l-espert tal-muniti kkonferma wkoll li l-għodda kollha li nstabet fid-dar tas-suspettat, Fra Giacomo Mercier, kienet addattata u biżżejjed biex jinħadmu l-muniti foloz. Jiġifieri qed nikkonfermaw li l-muniti kienu jsiru fid-dar tiegħu stess. U dan ġie mgħallem, mhux hekk? Kien hemm tliet modi kif wieħed seta' jikklassifika dawn il-muniti. L-ewwel mod kien billi jintuża metall komuni flok dak tad-deheb u l-fidda. It-tieni kien billi jieklu biċċa mill-munita biex b'hekk ikunu jistgħu jisirqu ftit mid-deheb jew il-fidda tagħha. u b'hekk il-munita jonqsilha l-valur. U finalment, billi jagħmlu kopji tal-muniti b'metall ta' valur inqas milli l-gvern ta' dak iż-żmien ikun tahom valur. Kif kienet l-attitudni ta' Fra Mercier meta dħaltu fid-dar tiegħu? Baqa' ċċassat. Anzi kien ġentili. Kien hu stess li dawwarna ma' daru. Beda jsaqsi x'qed infittxu. Imma sa issa kellimtuh? Sa issa ġbarna biss l-evidenza u x-xhieda. Aħna kellimnieh. Iżda qgħadna attenti peress li huwa bniedem magħruf. Xorta ma ħadna xejn minn għandu. Biss, ma nafx, il-bniedem jidher innoċenti. Naħseb li wasal iż-żmien li nkellmuh aħna. Iva. Inkellmuh sew u nġibu x-xhieda quddiemu stess. Għandna f'idejna l-provi kollha biex nixluku nakkużawk bir-reat ta' ffalsifikar ta' muniti. Ix-xhud li ġibna quddiemek kollha qablu li kont int li ġibthom fl-inkwiet tal-flus foloz. Niċħad kollox, jiena m'għandix naqsam ma' dal-affarijiet. Il-muniti li tajt lil Fra Simone Contrada kellhom l-istemma ta' De Valette, nammetti, imma dawk ġew f'idejja wara li sellift xi muniti mingħand Dun Francesco Bonnici wara kollox. Din gidba. Dun Francesco Bonnici ħalef li l-flus li sellfek mhumiex dawn. U x'tgħidilna dwar dawk il-flus li bihom ħallast lil Tat-Tabakk? Tat-Tabakk? Ma niftakarx Tat-Tabakk. Eh, miskin, dak ħawadi li dak U dawk li bihom ħallas lil zammit tat-taverna. Dak kellhom l-istemma tal-Askaris. Imma ħat-taverna għandu xi ħaġa kantrija biex tkunu tafu. Jiena bidem tat-tajjeb u mara tiegħu dejjem titbissim li titħaqli kull darba li mmur għandhom u tafu intom inkompli magħha wara kollox jekk jitolbu l-manjiera mistoqqa minni. U saħansitra qalt li li tixtieq tiġi akkwitani għal-belt fejn trabbejt tafu. Tħawwadx. Inta tħawwad biex taħbi l-verità. Issa ejja niġu għall-portamonete li tella' ma' xlief dak is-sajjied. Dak mhux tiegħi. Jien m'għandix portamonete. Kont armejtu meta tqattgħali xi żmien ilu. Kurjuża din. Għax fil-fatt il-qaddej tiegħek malli ra l-portamonete mill-ewwel għarfu bħala dak tiegħek. Dak bilkemm jara jgħixel xemgħa lil dak ħa temmen ħa żball. Ma nafx għalfejn qed tagħmluli hekk. Jien m'għandix naqsam ma' dawn l-affarijiet. U ħa nkellem minn min għandi nkellem biex tkunu tafu. Di konġura, konġura kontra tiegħek! Ma naħsibx li huwa l-każ. Fil-fatt xhud ieħor li sibna qal li għaraf il-maktur l-iswed li fih instab imkebbeb il-portamonete bħala dak tiegħek. Tant illi qalilna li l-maktur l-iswed tiegħek kien imqatta' f'tarf minnhom u kellu l-keffa mżarrta wkoll, eżatt bħalma sibna. Min hu dan? Dak id-dieb! Ma jien ħa nżommak tur imċattar fuqi ma tarax mon Dieu ma tarax. Xi tgħid li għall-minfaħ tal-foroġ li sibna fil-bir tiegħek, dan minbarra tliet borom tal-fuħħar li ġew magħmulin apposta biex jiddewwu fil-metall fihom u li fihom sibna traċċi tal-metall tal-muniti, dan barra l-għodda l-oħra li sibna? Il-minfaħ nużah għal affarijiet tal-kċina, wara kollox mhux kulħadd għandu minfaħ. L-affarijiet l-oħra. Mhumiex tiegħi, mhux jien poġġejthom hemmhekk. Ma poġġihomx xi ħadd li jobgħodni u li jixtieq li ddeni, dan huwa kollha provi foloz li jiena mhumiex tiegħi. Jien innoċenti, nitlobkom temmnuni. Irrid ngħidlek li aħna kellimna l-artiġjani li ħadmu dik l-għodda u għarfuha minnufih u qalulna wkoll li huma ħadmuha skont id-disinn li tajthom inti. U wara li lestewha tawha lilek u inti ħallasthom, xi tgħid issa? Le, ħasra. Jien innoċenti, jiena persuna di buon nome e fama, kif jista' jkun temm nuqqlajiet bħal dawn? Dawk forsi tħawduni ma' xi ħadd ieħor. Jien innoċenti qed ngħidilkom emmnuni, jien innoċenti! Il-provi kollha kienu kontra Fra Messier. L-ewwel il-munniti kienu kollha ċċirkulati minnu. It-tieni, dak il-maktur iswed imżarrad u l-portamoneta kienu tiegħu żgur. It-tielet, l-affarijiet li nstabu fil-bir tad-dar tiegħu kienu kollha ta' natura sospettuża. U r-raba', kull ma qal kien ippruvat kontrih. Biss kien hemm mod ieħor li wieħed seta' jikkunsidra biex jasal għall-verità. L-unika mod li fadlilna biex inġegħlu ħiet il-verità hi dik tat-tortura. Dik xi ħaġa li ma nistgħux niddeċiduha waħidna. Jeħtieġ nitolbu permess. Wara kollox, Fra Mercier hu kavallier ta' fama u jaf nies importanti fl-Ordni. Mela nużaw l-argument tal-provi, biss naċċertakom li bit-tortura biss naslu fejn irridu. Kull ma rridu hu ġustizzja. It-tortura dejjem twassal lil kull min ikun akkużat li jammetti, anke jekk ikun innoċenti. Biss naċċertak illi l-Gran Eċċellenza Tiegħu mhux se jaċċetta. U meta kien ikkonfrontat quddiem ix-Xhieda, dik ma tgħoddx? Tgħodd ħafna. Imma fl-aħħar mill-aħħar il-Kummissjoni tal-Ġustizzja tiddeċiedi fuq provi li tkun ċerta li huma sodi u b'saħħithom. U hawn ikomplu l-argumenti. Biss fl-aħħar f'Lamezia jgħaddi ġuri u l-ġudizzju finali jkun wieħed iebes. Wara li rriflettejna fuq l-atroċi u gravi imsemmi delitt, skont id-dispożizzjonijiet tal-Ordni li jipprovdu li f'każijiet atroċi u ta' diffikultà, Ir-reliġjon tista' tikkastiga kemm bi tkeċċija sempliċi jew perpetwa mill-ordni u tgħaddih f'idejn il-ġustizzja sekulari. Aħna tal-parir li l-imsemmi sudjaknu Lemercier jiġi eskluż u mkeċċi għal dejjem minn dan l-imqaddes ordni u reliġjon. u kkundannat għal piena ta' għomru maqful f'waħda mill-guvi li jinsabu fil-Kastell Sant'Anġlu. Ma jistax ikun! Jien m'iniex ħadd, jiena innoċenti! U Fra Ġakomo Le Messie spiċċa maqful Sant'Anġlu. Il-ħaqq sar mid-deher sar. Biss Fra Messie baqa' jgħid li hu innoċenti. U dan minn manuskritt, l-unika wieħed li jeżisti. Manuskritt li jagħti dettalji tal-investigazzjoni pulizjeska li saret biex jinqabad il-ħati ta' delitt li kien sar. Manuskritt li jirrifletti l-ġrajja tas-sbatax-il seklu. Manuskritt li jiswa deheb.